Hai, selamat ke semua bala kitai menyadi dalam Jesus Kristus. Puji Tuhan laban kitai agi ulih besampi mai sampi kitai ngagai Iya. Au aku ka mai ngagai kitai dalam peransang pengarap. Iya ke tau meransang kitai awakka kitai kering napi penguji ke bisi dalam dunya tu lebih agi utai ke didinga kitai pasal penyakit ti berampit. Aram kitai besampi dulu sebedau kitai berengkah. Tuhan, puji ke nama Nuan ti pemadu bekuasa, Raja atas semua raja. Awakka timpuh tu Tuhan kami nguna ngambika engka kaul enggau Nuan. Kami begunaka penemu nuan kena meransang bala menyadi kami dalam Jesus. Kami mega pechaya nuan bisi ba tisi kami. Nyalai Tuhan awakka roh nuan betelai ngibun ngintu kami ari utai ke jai. Kinya mega ngambika nuan seorang bisi ninga sampi kami. Ajar kami Tuhan dalam jaku nuan ngambi kami mereti ke menyerah sampi dalam nama Jesus. Amen. Ayat ika dibai aku ke sehari tu iya nya dalam Mazmur 139 ayat 14. Uji kita muka di dalam bup kudus nya lalu sama kita macha ku iya madah munyi tu Aku muji Nuan laban Nuan patut dikenangi. Semua pengawa Nuan nyelai sereta besai. Bala menyadi dalam Tuhan Jesus Kristus, Tuhan ngempu tanggung pengawa. Munyi ku jaku Job bisi madah ngagai kitai iya nya munyi tu, Allah Taala empu ti ngatur pengidup semua utai ti digaga Iya. Seput semua mensia dalam kuasa Iya. Ti kitai meda di dalam ayat tu iya nya Job bagi dua belas ayat sepuluh. Uji kitai merening ngagai dunya ke diatu bala menyadi. Lebuh maya lah tala nengkebang langit enggau dunya suba, dunya tu udah nyadi ngena jari iya. Nadai bisi siku pun orang iya ke nulung iya ngaga dunya tu. Nya utai ke nyelai besai amat kuasa ke dipeda kitai ba Petara. Nya alai kitai enda ulih. meretika pengawa besai ti digaga iya. Kereja Jeh iya mega meruan belama iya dalam Job semilan ayat sepuluh. Ditu Job terang bendar amat madah ngagai pengawa Tuhan. enggau kuasa iya. Pertama iya nempa dunya tu enggau jari iya empu lalu ngaga kitai mensia ngena tanah liat. Kedua utai ke diperati kitai ba penengkebang iya pasal pengidup mensia iya nya iya ngaga lakar tubuh kitai tu ngena tulang enggau urat. Lalu ngelamun tulang ngena gumpal isi enggau kulit kitai, ku iya. Nama kebuah nuan ngasuh kuada Allah Taala? Tu meh penerang iya ke datai ari mulut Jop. Pekara tu ku iya madah ngenangka pengawa Tuhan ke enda ulih diselam. Iya ti nempa ngaga kitai mensia bejantil. ke tubuh tulang kitai mensia nyadi enti pun nyema mensia tu mati ari mit nya udah atur ari iya tang iya sigi enggai meda kitai mensia enda diada ke dunya tu ngambi ka Nemu amat kuasa Tuhan. Awakka kitai ngasai bekeni ku Tuhan nyeliah utai ke pedis ditujah kitai. Nya alai bala menyadi penusah mensia datai ari sepengudah dosa. Nya tauka ditemu kitai. Tang ku iya, taja pun baka nya, pengaga tetap bisi. Pengadang kitai tetap bisi. Pengidup mega deka bisi. Kitai beratika timpuh Tuhan bisi mega meri pengaga ngagai kitai ba maya kitai beidup ba dunya tu. Timpuh Tuhan bisi meri kitai pengadang mega. Timpuh bisi mega meri kitai peluang ngambi pengidup iya ti ka datai. Nya taja pun baka nya bala menyadi kitai enda tau enda tau enda nemu kebuah kuasa petara tu besai amat ka tang idup kitai. Nya kebuah tadi ku iya madah dalam bup kudus Nuan meda tulang aku benung dipejantil dipejantil ke manah manah dalam perut indai aku lebuh aku mansang dalam nyin enda ditemu orang nuan nemu aku dia nuan meda aku apin aku ada pemanjai umur aku udah ditulis dalam bup nuan. Taja ari nya apin datai. Tuhan enggaika kitai meretika kebuah utai ti nyadi ba pengidup kitai bala menyadi berkah ari kitai ada di dunya tu nyentukka kitai idup maya timpuh tu tang Tuhan meh ke ngatur semua timpuh kitai. beguna amat iya nya awakka kitai arapka iya sereta bepanggai ba iya laban Allah Taala nya endang amat bisi kuasa. Nya meh pengawa Allah Taala, nya meh tanggung pengawa Allah Taala. Kitai enda ulih. Nyelamka semua kuasa iya ke bisi ba Allah Taala. Aku pechaya bala ne nyadi dalam timpuh kitai dalam penusah tu Tuhan sigi nang madah. Timpuh kitai ukai timpuh Tuhan. Timpuh Tuhan ukai timpuh kitai. Nya alai kitai chukur laban kitai diada ke dunya tu udah dibejantilka dalam tubuh kitai enggau isi kitai lalu mega udah nerima Jesus lalu kitai udah sedarah segetah enggau iya naka meh Tuhan ngibun ngintu kitai. Anang kitai takut. Pechaya serta arap ke Iya. Tuhan enggau kitai semua, nya meh sampi aku awakka semua peransang pengidup tu meri kitai peransang dalam pengarap kitai bepanggai betuai ke Tuhan enggau kuasa Iya. Arang kitai besampi, O Tuhan ti Allah Taala di serega, terima kasih. Beleka jaku nuan chukup amat manah deka didinga kami, meransang kami Tuhan dalam pengarap. Bawaka bemaya timpuh kami idup tu Tuhan, kami nadai irau laban nuan mih ti ngatur semua utai. Kenyah mega Tuhan nyebun intu kami lebuh maya kami bejalai, lebuh maya kami gawa, lebuh maya kami tinduk, lebuh maya nama pun ti dikereja kami. Tuhan awak ka seput pengidup kami belempai bepanggai ba Nuan. Nadai meh utai bukai ti dikarap dipechaya kami semina Nuan aja, lalu ka ampun meh penyalah dosa kami. Kami nyerah sampi dalam nama Tuhan Jesus Kristus Tuhan kitai. Amen. Tau nyadi nya aja temu baru. Tuhan berkat kitai. Bye bye.